Ha! Helo na bawb! Da chi'n iawn? O, ni'n ame fydde chi. Ie, fi, Osian, sydd yma eto hefo stori arall sydd wedi ffindio'i ffordd yma yng nghornel straeon ni yn fan hyn. A mae hon yn un hyfryd o'r enw Morfil y Storm yn y Gaeaf gan Benji Davies. Mae'n cael ei addasu i'r Gymraeg gan Elin Meek. Ond falle bod chi wedi sylwi, dim ond un enw sydd ar y clawr yma. Fel arfer, mae yna ddau yn does? Y person sydd wedi sgwennu'r stori, yr awdur, a'r darlunydd, y person sydd wedi gwneud y lluniau. Wel, yn anhygoel iawn yn Morville Storm yn y gaeaf, Benji Davies ma, beth y ddau beth, ddo sgwennu fo yn yr iaith wreiddiol a darlunio fo hefyd, chwarae teg. Mae'n dweud ar y cefn fan hyn, haf diwethaf, yr haf diwethaf, sori, a chybodd noi forfil bach oedd wedi'w olchi ar y lan. Nawr, Wrth i'r gaeaf ddod, mae Noe'n ysu am weld ei ffrind eto. Mae'n aros ac yn gwylio, yn gwylio ac yn aros. Ond a fydd rhaid cael storm arall cyn i'r ddau ddod at ei gilydd eto? Mm. Wel, dim ond un ffordd sy 'na o ddatrys y dirgelwch yna, ynde bawb? Ond, cyn bod ni'n gwneud, di pawb yn barod am stori? Sa chi'n licio clywed y stori? Haha, gwych! Os felly, gadewch ni weld y clustiau 'na'n gwrando os gwelwch yn dda. Ie, dyna chi. Mam a Dad, da chi'n gwrando? Da iawn. Sam gwerth i chi... Sam gwerth i'ch plant wrando os da chi ddim yn gwrando hefyd. Un eich gwylio chi. Oce, os felly, dyma Morfil y Storm yn y Gaeaf gan Benji Davies, y ddased Cymraeg Elin Meek. Roedd Noe'n byw gyda'i dad a chwech o gathod ar lan y môr. Haf diwethaf, achubodd Noe forfil bach ar ôl i storm ei olchi i'r lan. Aeth ef a'i dad ag ef yn ôl i'r môr lle roedd i fod i fyw. Ond roedd Noe'n methu'n lân ac anghofio am ei ffrind. A dyma nhw, y cats enw. Wel, lle da chi'n gallu gweld rhai o'r cathod hefyd. Mae rhywun yn gwneud llygoden i ra hefyd. Ond bod gwyria. Bob hyn a hyn, roedd ein meddwl iddo gael cip ar y morfil, a'i gynffon yn troi'r tonnau yn y pellter. Wel, efo na. Ond rhywbeth arall oedd yno bob tro. Chi'n gweld be' 'di hwnna? Hen angor fydd honno. Angor 'dach chi'n defnyddio i gadw llong yn ei le ar y môr. Tam bach fel yr handbrake ar gar ond bod o'n lwmpyn enfawr o haearn na dŵr mawr cry. Roedd y gaeaf yn dod. Roedd yr iâ'n llenwi'r môr o gwmpas yr ynys i gyd gan bwyll bach. Aeth tad Noi am un daith olaf yn ei gwch pysgota. A dyna fo'n mynd draw i fanna. Hwyl dad Noi! Ond, pan ddaeth ei nos, Doedd dim sôn o hyd am ei dad yn cyrraedd adref. Dechreuodd Noi boeni. Mm, os o'n i'n poeni hefyd os oedd dad ddim yn cyrraedd nôl. A rhew ar iân dechrau bob man. Buodd Noi'n gwylio ac yn aros, yn aros ac yn gwylio. Yn sydyn, gwelodd rhywbeth allan yn y môr. Ei dad oedd e! Rhaid ma fe oedd e! Cyffrodd Noi i wneud... Na, cyfrodd Noi, mae'n ddrwg gen i, cyfrodd Noi i wneud yn siŵr bod y chwe chath yn ddiogel yn y tŷ, a rhuthro i lawr i lan y môr. Wel, mi siŵr allwn ni wneud fel Noi te. Chi'n gallu cyfri chwe cath? Un, dau, tri, ie, pedwar. O, dwi wedi gweld yn hun. Os chi... Ma'n welliant. Ond di hwnna ddim yn gas nectio. Mae'n ddrwg gen i. Pren di hwnna. Un car. Dwy car. Tair car. Peder. Pimp. Mae'n pump dwi'n gallu gweld. Wel, dwi'n siŵr bo' 'na chwe cath 'na yn rhywle. Siŵr bod y lleill jyst yn cuddio fyny stair 'na. Neu dwi jyst methu cyfri. Dwi'n siŵr byddwch chi'n gallu cywiro fi os dwi'n wrong. Llusgodd Noi ei gwch i ymyl y dŵr, ond roedd y môr wedi rhewi'n gorn. Chi'n gwybod be' 'di rhewi'n gorn? Y rhew yn soled. Dim dŵr, dim ond yr iâ yma, dim ond y rhew. Mae'n rhaid i mi fod yn garcus, meddyliodd wrth gamu ar yr iâ trwchus. Mae'n i gerdded ar yr iâ. Mae ddim yn rhywbeth dylech chi wneud adre. Mae angen bod yn drwchus, drwchus. Mae'n gallu torri, dydy? Mae'n frau iawn, mae'n eiddil, mae'n fragile. Po bellaf roedd Noe yn cerdded, po fwyaf roedd hi'n bwrw eira. Cyn hir, roedd pob man yn edrych yr un fath. Roedd Noe ar goll! Yna, o'i flaen, gwelodd ffurf lwyd yn crynu yng ngolau'r lamp. Dyma beth sy'n na. Ffero'r llwyd. Llong ei dad oedd yno. Roedd hi'n sawnd yn yr ia. Dringodd noi ar ei bwrdd yn gyflym. Nid o'n syth ymlaen ar y llong bach yma. Lle mae dad? Dad? Galwodd noi. Ond adlais ddaeth yn ôl. Eco de. Roedd y cwch yn hollol wag. Doedd dim clem gan Noi beth i'w wneud. Wrth iddo gwtsio dan gôt felen ei dad, dychmygodd y môr dwfn yn troelli a throelli oddi tano, a dechreuodd ofni. O, fi'n gobeithio bod tad Noi'n iawn. Yna, drwy'r tywyllwch, daeth bwmp mawr ar ochr y cwch! O! Be ydi'r ffigyrau 'ma tybed? Hmm, maen nhw'n edrych fel rhywbeth yn dydyn nhw? Ond beth? Dwi methu gweithio fo allan, ydach chi? Ynde? Hmm. Morfil y storm oedd yno! Roedd y teulu i gyd wedi dod i helpu Noi. O, chware teg i'r morfil! Noi 'di helpu nhw, a rŵan mae o mynd i helpu Noi. O. Gwthiodd y morfilod eu trwynau i aer oer y nos. Mae gen nhw drwynau mawr, enfawr bron. Canon nhw gan hyfryd wrth bwffian Anwedd ac Ewyn. Mae nhw blowholes yn does i bwffian Awen, Anwen, Anwedd, nid Anwen. Mae lo, Anwen yn lodes lyflu, ond di hi'm yn cael ei ffwffian gan morfilod. Gan bwffian anwedd ac ewyn. Pfff! Allan a'i phen e fanna. Craciodd yr iâ a chrensian. Rhywsut, roedden nhw'n gwybod lle i fynd. Fi'n gweld nhw fanna. Nid oll, a sut roedden nhw'n gwybod pa ffordd i fynd? Ie'r goleudy yn y pellter! Ma' nhw'n crensian ar iâ i gyd. Trawodd y cwch bach yn galed yn erbyn y creigiau. Dad! gwaeddodd Noi. A dyna fo fan'na'n saff ac iach. Noi! Beth rwyt ti'n ei wneud fan hyn? meddai Dad. Roedd rhaid i mi ddod o hyd i ti, meddai Noi. Ydych chi'n meddwl bod Noi yn hapus i weld i Dad? Dwi i'n meddwl hynny fyd. Ond ydych chi'n meddwl bod y tad yn hapus i weld Noi hefyd? Mm, dwi i'n meddwl, gan bod y ddau yn ddiogel. Wrth i'r gaeaf araf droi'n wanwyn, bydden nhw'n aml yn sôn am y noson oer, rewllyd honno. Y noson pan oedd pysgotwyr wedi achub Dad, a morfil y storm wedi achub Noi. A byddan noi'n gwenu. Yn gwenu wrth iddyn nhw uh, drwsio'r cwch bach. Chi'n gweld y llong fach yma? Ie, hwnna ddal y môr yn noson hynny. Oherwydd dyna'r noson pan ddaeth ei ffrind yn ôl ato. A dyna nhw. Marvellous Storm. O! Dych chi wedi gweld enw'r cwch rwan hefyd? Ie? Yeah? Marvellous Storm. A dwi'n credu, ie? Yeah? Dyna ni. Ddiwedd ein stori ni am heddiw. Nathoch chi fwynhau? Do! Wel, mi nes i fwynhau'n hefyd. A mae'n debyg bod rhain yn gyfres o lyfrau. Yn anffodus, dim ond hon sydd gennau i, ond allwch chi ddarllen am hanes Noi yn Morfil y storm hefyd. Felly cadwch olwg allan amdani. Falle dych chi'n gallu cael eich copi eich hun a wedyn medrwch chi ddarllen o hefo mam a dad. Ie? Yeah? So chi'n licio hynna? Wel, so ni'n licio'n fawr i chi wneud hynna. A cofiwch am eich ffrindiau chi hefyd. Falle bod chi'n methu gweld nhw. Falle bod nhw wedi gorfod mynd yn bell i ffwrdd. Ond, Maen nhw yna. Dim ond i chi gysylltu hefo nhw. Wel, tan wythnos nesaf felly, na i aros am stori arall i gyrraedd yng nghornel stori fan hyn. Ond dwi'n meddwl, erbyn hyn, mae'n amser gwely. Na chi, mae'n meddwl? Ie, o'n i'n meddwl. Felly, amser i mi nôl Mae'n mlanced bach lliwgar. A gobeithio, newn ni weld chi eto tro nesa. Ond tan hynny, nos da.